Léif Kolleeginnen a léif Kolleegen, léif Frëndinnen a Frënn, e ganz, ganz grousse Merci fir Är Presenz haut de Moien. Well et sinn der e puer, déi sti lo scho laang hei an et ass richteg waarm. Et ass, et gëtt e ganz, ganz waarmen Dag, duerfir leeë mer elo lass. An ech soen Iech Merci, well Dir hutt Iech de Moien decidéiert, net am Bett leien ze bleiwen oder net op Grillfest ze goen oder mat de Kanner op de verlängerte Weekend. Nee, Dir hutt Iech decidéiert, heihin ze kommen. Dir hutt Iech decidéiert, Iech ze engagéieren an en Deel vun eppes ganz, ganz Groussem ze sinn. Dir hutt Iech decidéiert, zesumme mat eis Versichen d'Saachen ze verbesseren an dofir geet mäi ganz gréisste Merci un Iech alleguer fir Är Präsenz de Moien. An dann huet d'Isabel scho gesot, natierlech e grousse Merci un eis Partner, mat deene mer d'Fest organiséieren, d'ASTM, d'Asti, d'Editpress an déi ganz Ekipp vum Neimënster, well Dir sidd wierklech genial, si sinn ëmmer positiv, si sinn ëmmer motivéiert. Merci, dass mer kënnen. Dat war se sou schéin zesummen organiséieren. An ech géif dann och, e bëssen aussergewéinlech op dëser Plaz, de Kollege vum LCGB, déi haut zu Réimech hiren éischte Mee feieren, alles Guddes wënschen op dësem Dag, deen esou wichteg ass fir eis zwou Gewerkschaften. Schéi Gréiss un den LCGB zu Réimech. An e ganz grousse Merci un déi Vertrieder vun de politesche Parteien. Dir sidd elo hei fir eis nozelauschteren an dat bedeit eppes, dat ass, do hu mir Respekt virdrun. Mir soen Iech Merci, dat ass och schéin. Och nach e Merci un déi, déi dote kommen, fir den Thüringer mee de politesche Message nolauschteren ass nach eng Kéier méi wäert. E grousse Merci un Iech. Well haut ass eben net iergenden Dag, haut ass eisen Dag, et ass den éischte Mee, et ass den Dag vun der Aarbecht, den Dag vum Widderstand, den Dag vun der Solidaritéit an et ass och den Dag, wou eng Indextranche deklaréiert ginn ass, declenchéiert ginn ass, an dat dank Ärem Asaz. Bravo! Deen Dag vum éischte Mee ass eben net vun uewe virgeschriwwen, en ass net vum Himmel gefall, deen ass erkämpft ginn, erschafft ginn vu Gewerkschaftler wéi eis, vu Leit, déi sech gewiert hunn, déi opgestane sinn, déi hir Stëmm gehuewen hunn, déi net ewech gekuckt hunn, déi opgestane si géint d'Ausbeutung, géint d'Aarmut, géint sozial Ongläichheete, géint Ongerechtegkeet. An och am Joer 2025, Kolleeginnen a Kolleegen, ass dat Haut, dee Kampf nach net eriwwer, ganz am Géigendeel, méi aktuell kéint en net sinn. Mir liewen an engem Land wou verschiddener Milliarden usammelen, wärend déi meescht aner Leit net wëssen, wéi se iwwer d'Ronne solle kommen oder déi nächst Stroumrechnung bezuelt kréien. Mir schaffen alleguer Dag fir Dag an der Pfleeg, am Bau, an de Buttiker, an de Fabricken, an de Schoulen, an de Banken, an de Büroen, Mir maachen eis Liewenszäit drop, mir maachen eis Nerven drop, mir maachen zum Deel eis Gesondheet drop. A mir héieren trotzdeem Dag fir Dag, Ma sidd dach zefridden, datt der eng Plaz hutt, sidd dankbar, Dir hutt dach dat supert Aarbechtsrecht, fir d'Patronen ass et vill ze vill onflexibel, Är Léin si vill ze vill héich, Dir schafft net genuch. Är Pensioune sinn ze héich, Dir schafft och nach net laang genuch, Dir sidd vill ze oft krank. De Lëtzebuerger Sozialmodell, deen heescht neierdings, mir maache Poterronnen an herno decidéiert de CEO. D'Gewerkschaften, déi stéieren, manifestéieren, dat ass geféierlech, d'Fändele ginn op eemol zu Waffen. D'Aarmut, déi wëlle mer net gesinn, da verschoe mer déi Aarm. De Klimaschutz, dee behënnert d'Kompetitivitéit vun den Entreprisen, da gi mer eben ënnert déi gestachen Ziler. D'Fraerechter, déi si wichteg an déi si gutt an do geet een och als Politiker sech da gären op de Fraestreik weisen, mee se sinn awer direkt e bësse manner wichteg, wann et ëm eis Aarbechtszäite geet, wann et ëm eis Pensioune geet. Et geet elo duer, Kolleeginnen a Kolleegen, mir wäerten eis wieren. Et heescht elo, Stopp, Stopp mat där doter Regierungspolitik! Mir brauchen elo méi Demokratie, méi sozial Gerechtegkeet, méi Solidaritéit, an och dofir steet eisen Éischte Mee. Well eppes ass kloer, an mir hei wëssen dat, Näischt verännert sech, wa mer roueg bleiwen. Awer dat si mer net. Mir sinn net roueg. Mir si rosen a mir sinn haart. A wa mer zesummen optrieden, da si mer net ze iwwersinn, mir sinn net ze iwwerhéieren a mir sinn net ze briechen. Kolleeginnen a Kolleegen, loosst eis zesummen opstoen! A wa mer soen zesummen, da bedeit dat Wuert zesummen am Joer 2025 nach net, dat eng ganz nei Bedeitung kritt. Well och wann eis Kollege vum LCGB haut nach zu Réimech hir eege Feier hunn, si mer jo elo ganz no beieneen. An et kann ee jo awer soen, dass fir d'éischte Kéier an der Geschicht, zënter et eis Organisatioune gëtt, dass mer eis géigesäiteg an den 1. Mee riede gréissen. An zesummenhalen. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, ass historesch. Dat ass e wichtige Moment. A mir kënnen alleguerte stolz drop sinn, datt mer haut zesummen an eisem Front syndical esou staark si wéi nach ni. An ech kann Iech soen, ech sinn dankbar dofir, well et ass dat eenzegt Richtegt, wat mer kënne maachen an Zäiten, wou mer vu Politik a vun dem Patronat esou hefteg attackéiert ginn. Do ass et eng Noutwendegkeet. A mir hunn dat elo schonn oft gesot, et ass eis. Verdammte Responsabilitéit, eis net auserneendividéieren ze loossen, geschlossen an dee Match do ze goen. An d'Gewerkschaftsfront, dat ass dat, wat eise Géigner Angscht mécht vu Politik a Patronat. A genau dat weist eis, datt mir um richtege Wee sinn. Vive eis Gewerkschaftsfront! Den éischte Mee ass och. ass och ëmmer en Dag vum Fridden an duerfir spillt den Dag vum éischte Mee haut esou eng wichteg Roll, wou erëm Krich an Europa herrscht, wou Kricher all Dag an der Welt wüten, wou honnertdausend Doudeger sinn, Millioune vu Leit, deenen hiert Liewen zerstéiert ass, déi all Dag Angscht hu, Familljen, déi ausernee gerappt ginn. An Dir wësst et, den Engagement fir de Fridden ass a wäert ëmmer en Thema vun der Gewerkschaftsbewegung sinn, an zwar well et ëmmer déi schaffend Leit sinn an hir Familljen, déi déi éischt Leidtragend sinn an de Kricher, déi déi éischt sinn, déi mussen dru gleewen. A wann awer elo iwwer Verteidegung geschwat gëtt, iwwer Oprüstung a riseg Verteidigungsetagen, da musse mer Folgendes ënnersträichen, Mir sinn ëmmer fir de Fridden. Mir si fir d'Diplomatie, mir si fir d'Stäerke vun den internationalen Organisatioune wéi der UNO a mir si géint de Krich. A mir sinn natierlech och fir e souveränt an e staarkt an en demokratescht Europa. A mir kënnen awer net einfach nokucken, wéi elo Rüstungsetate vun haut op muar einfach verduebelt ginn a wéi d'Aktie vun de private Rüstungskonzerner op eemol duerch de Plafong ginn. An op eemol kënne mer nees am grousse, grousse Stil Scholde maachen fir Militärdépensen, während eis jo während Joerzingte gesot ginn ass, Scholden, dat wär eise Ruin, Scholde fir den Invest an d'Schoulen, an d'Bildung, an den, an d'Santé, an d'Infrastrukturen, an de, an d'Ëmwelt, an de Logement, alles dat, dat wär, giff eis ruinéieren. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Regierungsparteien, déi soen eis haut, Nee, Sozialofbau, dat wär fir si déi rout Linn, wann et ëm d'Verteidegungsdepensë geet. Ma dat ass och fir eis déi rout Linn, Kolleeginnen a Kolleegen, a mir wäerten do oppassen a mir wäerten et net dulden, an dat ass e ganz fermen Avertissement un d'Regierung, dass och nëmmen een Euro deene schaffende Leit an hire Familljen ewechgeholl gëtt, fir déi privat Rüstungskonzerner ze beräicheren. Den éischte Mee ass och en internationalen Dag, en Dag deen dee kennt keng Grenzen. A grad fir eis zu Lëtzebuerg ass dat jo esou wichteg auszedrécken, well mir wëssen et, iwwer bal d'Halschent vun de schaffende Leit zu Lëtzebuerg si Frontalieren. An allen ekonomesche Secteure si mir esou drop ugewisen, datt d'Frontalieren all Dag op Lëtzebuerg schaffe kommen an doheem fortfueren. A mir stinn nach ëmmer zu der Visioun vun engem fortschrëttlechen Europa, wou mer alleguer kënnen a Fridden an am Wuelstand zesumme liewen a wou d'Leit och kënne fräi zirkuléieren, ouni datt se op de Grenze kontrolléiert ginn. Awer leider entwéckelt Europa sech grad genee an déi aner Richtung an et ass grujeleg an et mécht engem Angscht. D'Lëscht vun den europäesche Länner, an deenen déi rietsextrem Parteien schonn an der Regierung sinn oder bal an der Regierung sinn, déi gëtt ëmmer méi laang. Esou eppes huet Europa net méi erlieft zënter dem Zweete Weltkrich, zënter 80 Joer. De Rietsextremismus awer, dee kënnt eben net vun näischt. Dat ass net en historeschen Zoufall ouni Grond an ouni Ursaachen. Dat ass genee d'sozial Nout vun de Leit, dat ass hir Perspektivlosegkeet, d'Angscht virun der Aarmut, d'Angscht virum sozialen Ofstig. Dat Waasser ass op d'Mille vun der rietsextremer Dynamik An duerfir ass extremen Handlungsbedarf vun de Regierungspolitiken an Europa. D'politesch Kris, déi mer erliewen, vum europäesche Kapitalismus, déi ass just dann ze léisen, wa mer elo direkt dat Wuesse vun de sozialen Ongläichheete stoppen. A gläichzäiteg muss mer genee an déi entgéintgesate Richtung fueren. An do niewendrun muss d'Politik och Alleguerten déi Organisatiounen, déi Beweegungen aus der Gesellschaft, déi Parteien, déi Gewerkschaften ënnerstëtzen, déi fir demokratesch a soziale Fortschrëtt stinn. D'Politik muss déi Organisatiounen stäerken. Si muss sech onmëssverständlech hannert se stellen. An déi gréisste vun deenen Organisatiounen sinn d'Gewerkschaften. Mee genee déi Kolleeginnen a Kolleegen, déi ginn hei zu Lëtzebuerg vun der Regierung mat de Féiss getrëppelt. An dat geet net, dat loosse mer net zou, Kolleeginnen a Kolleegen. Eise Premierminister, deen huet virun e puer Deeg gesot, datt d'OECD, e mir nach ëmmer sympathesch war, mä et wier vläicht ubruet, dass en och emol d'Gewerkschafte géif sympathesch fannen. Mee nee, d'Regierung Frieden huet decidéiert, de Lëtzebuerger Sozialmodell, esou wéi mer e bis elo alleguerte kannt hunn, wéi en e bëssen d'Success Story vun dësem Land war, wéi e bis elo funktionéiert huet, mat enger Häert ze attackéieren, wéi mer et net erlieft hunn. Si hunn, si schéngen anscheinend vergiess ze hunn, wat de Sozialdialog fir dëst Land bedeit huet. Iwwer 40 Joer, méi, bal 50 Joer war de Sozialdialog vun engem onschätzbare Wäert, souwuel fir d'Sozialentwécklung wéi awer och fir d'ekonomesch Entwécklung, och dat wësse mer, wéi awer och fir d'Bewältegung vun de Krisen, duerch déi mer gaange sinn. A mir Gewerkschafte versichen ëmmer, d'Interesse vun de schaffende Leit un éischter Plaz um Verhandlungsdësch ze verteidegen. Dat ass eise Wee, dat ass dat, wat mir wëllen. Mee, Kolleeginnen a Kolleegen, dës Regierung wëll dee Verhandlungsdësch net. Mir hu kee Verhandlungsdësch méi, mee da féiert kee Wee laanscht d'Strooss. A mir verhandelen ëmmer esou laang, wéi et nëmme geet a sou laang et méiglech ass. Mee mir sinn awer och ëmmer bereet, eis op der Strooss ze wieren, wann et néideg ass, a mir wieren eis elo als Gewerkschaftsfront. An eise Widderstand, dee weise mer all zesummen elo mol den 28 Juni, awer duerno geet et weider. Et hält net do op, et geet Dag fir Dag weider, bis och dës Regierung et verstanen huet. A falls si et net sollt verstoen, da si mir och bereet, bis zum Äussersten ze goen. An da si mir och bereet, bis an de Generalstreik ze goen, Kolleeginnen a Kolleegen. Den 28 Juni gi mer op d'Strooss fir méi Kollektivverträg. Well jo, mir brauche méi Kollektivverträg, mir brauchen och méi sektorieller. Haut schonn ass quasi ee vun zwee Salariéen zu Lëtzebuerg net vun engem Kollektivvertrag ofgedeckt. A wat mécht eis Regierung? Si wëllt nach weider verschlechteren, d'Kollektivvertragsgesetz. Ma net mat eis, do wäerte mir eis wieren, zesummen a geschlossen a bis zum Äussertsten. An eis Fuerderung ass eng Verbesserung vum Kollektivvertragsgesetz. Mir brauche méi Kollektivverträg an net nach eng weider Verschlechterung vum Gesetz. Well Kollektivverträg verhandelen ass eise Core Business, Dir wësst et, mir maachen dat all Dag, all Dag. E puer honnert Kollektivverträg ginn an engem Joer ënnerschriwwen, heiansdo am Gudden, Heiansdo no ganz vill Sträit, awer ëmmer, ëmmer mat vill Aarbecht, mat vill Asaz an ëmmer am Interesse vun de schaffende Leit. An erlaabt mer duerfir ganz kuerz, de Kolleginnen aus dem Secteur vum Nettoyage besonnesch ze felicitéieren, well nodeems si jo jorelaang hu misste fir all Grimmel streiden, hu si et elo d'lescht Woch fäerdeg bruet, endlech en neie Kollektivvertrag ze ënnerschreiwe mat enger linearer Lounerhéijung, dass méi wéi verdingt Si sinn déi sougenannten travailleurs invisibles. Si sinn ni respektéiert, si sinn oft ënnerschat, si sinn an der Gewerkschaft ëmmer virbäi. An à vous les filles du secteur du nettoyage, je tire mon chapeau. Un grand merci. Kolleeginnen a Kolleegen, nieft de Kollektivverträg gi mer den 28 Juni op d'Strooss, och fir kloer an däitlech ze soen, Patten ewech vun eisen Aarbechtszäiten! Mir brauchen Aarbechtszäiten, déi d'Leit net futti maachen. Den Aarbechtsdag, den Aarbechtsdag, dee muss en Ufank hunn, dee muss en Enn hunn, dee muss kloer geregelt sinn, deen däerf net der Willkür vum Patronat komplett iwwerlooss sinn. Mir kommen och net dolaanscht, iwwer eng Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich ze schwätzen, well och Aarbechtszäit ass eis Liewenszäit, Kolleeginnen a Kolleegen. Joresreferenzperiod, Verkierzung vun de Pausen, Verlängerung vun der Wochenaarbechtszäit, manner wéi 44 Stonne Paus pro Woch, manner Congé, méi schaffen, all déi dote Grujelechkeeten, dat ass dat, wat eis Regierung an hirem Koalitionsprogramm aus dem Wonschkatalog vun der UEL kopéiert huet. Et ass schrecklech, dass dat, wat si Moderniséierung nennen, ma et ass einfach emol e Réckschrëtt. Mat den an d'Aarbechtszäite vum leschte Joerhonnert, Kolleeginnen a Kolleegen. Wann dat do duerchkéim, da wären all d'ekonomesch Secteure betraff, honnertdausende Leit hir Liewensqualitéit wär massiv verschlechtert. An ech denken awer ganz kuerz besonnesch un d'Kolleegen aus dem Bausecteur. Dir kënnt et verstoen, si maachen all Dag e knachen Job. Si schaffen do bei Reen a bei Keelt a bei Hëtzt a si schaffen dobaussen a si schaffen haart a si musse sech säit jeeher wiere géint genee dat do, géint déi Flexibiliséierung à gogo vun den Aarbechtszäiten, déi d'Patronat sech wënscht. Ech soen Iech, Kolleegen aus dem Bausecteur, haut e besonnesche Merci. Merci, dass Der haut do sidd. Merci, dass Der ëmmer do sidd. Merci fir Ären Asaz. All zesumme kämpfe mer fir eis Aarbechtszäiten. An den 28 Juni gi mer op d'Strooss fir eis Work-Life-Balance. Well elo kréie mol direkt d'Kolleegen aus dem Handel Déi 50.000 beschäftegt ronn et ze spieren. Einfach esou, ouni datt iergendeen dono gefrot huet, ouni datt et en Zäitdrock gouf, ouni datt ee berücksichtegt huet, datt mer matzen an engem Sozialkonflikt sinn, trotz eisen Argumenter vun OGBL an LCGB, ouni mat der Wimper ze zucken an ouni un déi dausende Leit ze denken, déi am Secteur schaffen, wat oft Frae sinn, wat oft Frontaliere sinn. Huet dann d'Regierung decidéiert, d'Buttiker quasi ëmmer opzemaachen, vu moies 5 bis owes 22 Auer, Sonndeger, Feierdeeg, ëmmer opmaachen? Onnéideg, onverständlech, inakzeptabel! Här Frieden, Här Delles, Här Mischo, mir warnen Äerch a mir fuerderen Äerch onmëssverständlech op,

Soulaang déi do Projeten net vum Dësch sinn, wäerte mer eis wieren. Mir wäerten eis zesumme wieren, gestärkt bis zum Äussersten. An erlaabt mer och hei de Kollege a Kolleeginne vum Syndicat Commerce e grouse Merci ze soen. Dir sidd wierklech Kämpfer a mir kënnen all zesumme stolz sinn op Äre Kampf. An all zesumme wäerte mer och hei, Fir eis Aarbechtszäiten an eis Liewenszäit streiden. A mir ginn och den 28 Juni all zesummen op d'Strooss fir eis Matbestëmmung Well mir stinn zum Lëtzebuerger Sozialmodell, deen, dee wéi e richteg leeft, dee mat dräi gläichberechtegte Partner. Mir mussen dee Sozialmodell stäerken an net schwächen. A mir brauchen awer och an de Betriber méi Rechter fir d'Delegatiounen. Mir brauche méi Matsproocherecht, mir brauche méi Moyenen a mir brauche virun allem e bessere Schutz géint d'Kënnegung, well et ass katastrofal, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wat hei leeft op ville Plazen um Terrain, wéi mat alle Mëttelen Drock op eis, op Iech an op eis Delegéierte gemeet gëtt, an ech denken elo hei, an Dir hutt et matkritt, besonnesch un de Santésecteur, well do war et bis elo jo dann awer éischter en Tabu, Sozialpläng ze maachen, einfach esou ekonomesch Entloossungen ze maachen, an hei sinn d'Patronen well komplett vun der Léngt. komplett dechaînéiert, an dat souwisou schonn an Zäite wou d'Gesondheets an Sozialberuffler, si sinn och hei, massiv bludden ënnert engem Dauerpersonalmangel, wéi mer wëssen, wou se stänneg mussen Iwwerstonnen drummen, wou se ënnert deem Aarbechtspensum do futti ginn. Mee dobäi geet elo net duer. Lo spille verschidden Employeuren aus dem Gesondheets a Sozialsecteur op eemol grouss Konzernen aus der Privatwirtschaft an elo gëtt hei mat Angscht a mat Repressioun geschafft. A richteg, richteg ellen an inakzeptabel gëtt et dann, wann d'Directrice vun der Caritas Jeunes et Familles einfach esou quasi déi ganz Delegatioun erausgeheit. Véier Mise à pieden an engem Betrib, dat hat mer nach ni, dat ass et nach ni ginn. Et muss ee sech wierklech d'Fro stellen, ob d'Caritas net vläit besser berode wier, am Moment de Ball flaach ze halen. Kolleeginnen a Kolleegen, et ass grausam, wat geschitt mat eisen Delegéierten. Si sinn hei, mir sinn all de Sandro, mir sinn all d'Jil, de Georges an de Yannick. An an deem Sënn invitéiere mer Iech och un eiser Postkaarte, also un eiser Solidaritéitsaktioun, fir déi 4 deelzehuelen. Do kënnt Der eng solidaresch Foto maachen. Well, an dat soe mer oft, an haut ëmsou méi, Kolleeginnen a Kolleegen, wa se un ee vun eis ginn, da gi se un eis all an da kréie se dat ze spieren a mir fuerderen, a mir fuerderen elo direkt, ouni zögeren, d'Reintegratioun vun deene véier a soulaang dat net de Fall ass, Gëtt den OGBL net op an am anere Fall, da verlaange mir d'Mise à pied vun där Directrice, Kolleeginnen a Kollegen. A mir ginn och den 28 Juni op d'Strooss, Kolleeginnen a Kolleegen, fir dat, wat eis am wichtegsten ass, fir eis Gesondheetsversuergung. Mam OGBL wäert et keng Verschlechterunge gi beim Schutz vu kranke Leit. De Karenzdag ass en absolutten No-Go. An dat wäerte mer net akzeptéieren. Virun e puer Deeg ass eng Etüd erauskomm vum EGB, wou een da gesäit, ganz traureg, datt Lëtzebuerg am europäesche Verglach ganz schlecht do steet, well vill Problemer duerch psychosozial Risiken op der Aarbecht sinn. An dann entsti vill Käschten, an da vill Käschten och fir d'Betriber. An dofir ass et net nozevollzéien, firwat eng UEL sech esou dogéint wiert, eppes ze maache fir d'Preventioun an besser Aarbechtsbedingungen. Dat eenzegt wat hinnen dann afält ass de Karenzdag ze fuerderen. A wann se sech jo guer keng Suerge maachen wéinst der Gesondheet vun hire Leit, wann dat hinnen egal ass, wann se onnert dowéinst d'Aarbechtsbedingungen net wëlle verbesseren, da kënnen se et jo vläit aus Rentabilitéit a Produktivitéitsgrënn maachen, well déi Sprooch verstinn se jo besser, Kolleeginnen a Kolleegen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir ginn och den 28 Juni op d'Strooss fir eis Industrie, well d'Industrie a ganz Europa, déi stécht voll an der Kris. Fabriksschléissungen, eng un déi aner, massiv Aarbechtsplazenofbau, explodéierend Energiekäschten, Handelskricher. Den OGBL stellt sech op d'Säit vun den europäescher Gewerkschaftsbeweegung a mir soe kloer an däitlech, Mir mussen déi Aarbechtsplaze schützen, mir mussen d'Produktioun erëm ukuerbelen, mir mussen den Industriestanduert ofsécheren, mir mussen den ökologeschen Ëmbau gestalten. An an engem politeschen Ëmfeld, wou Kris op Kris kënnt, hunn eis Kolleeginnen a Kolleegen aus der Industrie och erëm bewisen, dass de Kollektivvertrag ass, dat dat beschtens Instrument ass, fir d'Loun an d'Aarbechtsbedingunge vun de Leit ofzesécheren. A mir brauche elo jo, wéi mer wëssen, Investitiounen an d'Industrie, an den Industriestanduert. Mä déi Investitiounen, déi musse gekoppelt ginn u sozial Krittären an un d'Bedingung, dass e Kollektivvertrag an deem Betrib do gëtt. An an der Industrie, Kolleeginnen a Kolleegen, a virun allem am Stolsecteur, do muss elo gehandelt ginn, well ouni déi Beschäftegt, huet den europäesche Stol keng Zukunft an ouni Stol huet d'Industrie keng Zukunft. A Liberty Steel zu Diddeleng ass ee vun deenen dramateschste Beispiller vun der kritescher Situatioun. Ouni Perspektiv fir d'Zukunft sinn d'Leit do. Zënter méi wéi sechs Méint, déi bal 150 Salariéen, liewen. zënter méi wéi sechs Méint an der kompletter Ongewëssheet. Si hu keng Garantie fir hir Aarbechtsplaz, awer si wachen all Dag weiderhi vollen Asaz fir den Erhalt vum Site. An ouni déi Leit, an dat sinn och zum Deel héich spezialiséiert Leit an hir Fachkenntnisser, da kann d'Wierk souwisou net bestoe bleiwen. An duerfir ruffe mer d'Autoritéiten haut op, alles ze maachen, wierklech all néideg Moyenen a Ressourcen ze mobiliséieren, fir d'Iwwerhuele vun deem Site do ze garantéieren a virun allem fir déi Aarbechtsplazen do ze retten, egal wat geschitt. A mir ginn och den 28 Juni op d'Strooss, Kolleeginnen a Kolleegen, fir staark öffentlech Déngschtleeschtungen, well mir als Gesellschaft brauche staark öffentlech Déngschtleeschtungen an och dofir steet den OGBL, Kolleeginnen a Kolleegen, mir si géint déi ganz Privatiséierung vun den öffentlechen Déngschtleeschtungen. Mir si fir staark öffentlech Schoulen, wou och wierklech Chancëgläichheet endlech eng Realitéit gëtt. Mir si fir eng Gläichbehandlung vun deene Leit, déi an dem Secteur public schaffen. A mir sinn och fir e staarken a gudden öffentlechen Transport. An ech denken elo besonnesch un d'Kolleg. Kollege vum Landesverband, Dir sidd gutt z'erkennen, si stinn do. Si steieren am Ament op e riidopenhaarden Aarbechtskampf mat hirer Direktioun. Well och wann een et vläit net esou kéint unhuelen, ass och am gréisste Betrib hei am Land, bei der CFL, eng Direktioun, déi d'Gewerkschafte komplett iwwergeet. Een Dossier nom anere wëllt déi Direktioun do duerchpäitschen, ouni Dialog mat de Gewerkschaften. Fir d'éischt d'Aféierung vun de Mataarbechtergespréicher, dat hutt Der gesinn. Dann elo eng massiv Verschlechterung vun de Schichtzäiten op en Acht-Acht-Acht-System. Aschränkung vun de Promotiounsexamen, Elo kënnt nach eng Prime agefouert, awer nëmme fir en Deel vun de Leit. Mee wann si mengen, datt mer dat einfach esou hinhuelen, dann hu se sech geschnidden. An hei wäert et bei de Kolleege vum Landesverband an den nächste Woche schonn zu gewerkschaftlechen Aktioune kommen. Mir ginn awer och den 28 Juni op d'Strooss fir endlech méi Steiergerechtegkeet. An dozou hu mer scho souvill Riede gehalen, dass ech et elo wierklech kuerz maachen. Mee mir wëssen, eise Steiersystem ass ee vun deenen ongerechtesten. Souguer d'OECD seet et, déi bekanntlech net eis Kollege sinn an Europa. A mir mussen eis alleguerten zesummen asetzen a wierklech alles ginn, fir datt endlech déi normal stierflech Leit manner Steiere bezuelen an do wou d'Suen en masse sinn, datt do muss méi besteiert gi bei de Groussverdinger, beim Kapital, bei de Grousskonzerner, bei de Groussierfschaften, do d'Sue siche goen, wou se jorelaang nogeheit ginn. An dozou gehéiert sécher och net elo nach den High Net Worth Individuals einfach mol e puer Honnertdausenden Euro vun eise Steiergelder Kaddoen op de Kapp ze maachen oder Betribssteiere weider ze senken oder d'Spekulatioun am Logement steierfräi ze maachen an esou weider an esou virun. An elo geet et duer, mir ginn och dofir all zesummen op d'Strooss. A mir ginn och den 28 Juni manifestéiere fir eis Kollege Frontalieren, Si sinn zu iwwer 200.000, déi all Dag hiert Land verloossen, fir Lëtzebuerg méi räich maachen ze kommen. Si sti Stonnen am Stau. Si bezuelen hei hir Steieren. Si bezuelen hei hir Cotisations sociales. Si maachen de Räichtum vum Land mat aus. Si finanzéieren de Sozialstaat. Si finanzéieren eis Sécurité sociale. Si finanzéieren eis Stroossen, eis Schoulen, eis Spideeler, eis Infrastrukturen, eis Kulturzentren. An duerfir gëtt et guer kee Grond, dass si an iergendenger Aart a Weis diskriminéiert sinn. par rapport zu de Résidents. A virun allem, Kolleeginnen a Kolleegen, gi mer den 21 Juni op d'Strooss, Fir eis Pensiounen. An ech soen Iech, dat hei war elo dee längsten Deel vu menger Ried. Ech gesinn awer hei, et gëtt ëmmer méi waarm, ech kierzen et. An esouwisou ass alles gesot. A mir soen et dann eebe esou oft wéi néideg, Mam OGBL wäert et kee Renteklau ginn, Kolleginnen a Kollegen. Mir mussen, mir mussen eise System elo verteidegen, eise staarken, eisen öffentlechen, eise solidareschen Pensiounssystem. Mir mussen en elo esou verteidegen, wéi nach ni. Et ass eng Haaptsail vun eisem Sozialstaat. Et ass eng vun de gréissten Errungenschaften vun der, vun der Aarbechter an der Gewerkschaftsbewegung. An e gëtt säit Joerzingte vun den neoliberale Politiken a vun de Patronen ugegraff. An hannert dësen Ugrëffer stinn ëmmer Patronatsorganisatioune mat hire mat hire politesche Lobbyisten. An d'OECD ass jo elo erëm erauskom an huet se net méi spéit wéi wéi gëschter oder virgëschter erëm zougeschloen, de Rentenanzresalter muss erop. Interessant awer, datt si elo, d'OECD, d'Fro opwerft vun der Cotisatiounserhéijung. Mir léiche jo niddreg am europäeschen Duerchschnëtt, et wier jo nach Marge do. An interessant och, dass eise Premier Minister déi Pist direkt erëm erofgespillt huet. Bon, mir wëssen, wou se wëllen histeieren. No der leschter réckschrëttlecher Rentereform am Joer 2012 si mer elo mat engem weideren Ugrëff konfrontéiert, an deen, An ech soen Ugrëff, mir soen Ugrëff, obwuel d'Regierung sech jo immens verstoppt am Moment an net kloer Faarf bekennt a sech nach hanner de scheindemokrateschen Internetforen, Schwätzmat-punkt-lu an Nonsens-Expertenreuniounen do verstoppt. Mee obwuel se sech net Faarf bekennen, wësse mer genau, wat d'Grondausriichtung ass vun deem, wou déi Pensiounsreform vun dëser Regierung soll higoen. An eise Message muss kloer sinn, Wann eng Reform, dann eng an déi ganz aner Richtung, nämlech déi vun neie Recettë schafen, aplaz Leeschtungen ze kierzen. An déi An da muss et och eng Reform sinn, déi mol d'Harmoniséierung vun deenen zwee Pensiounsregimer upeilt, an dat fänkt an engem éischte Schratt mat dem Deplafonnement vun de Cotisatiounen un. An op dës Schinn mussen déi Suskussiounen lafen, fir d'demokratesch Gläichbehandlung vun alle schaffende Leit, an och dofir muss mer op d'Strooss. A wa se eis net wëllen an enger Tripartite héieren, da wäerten se eis op der Strooss héieren. A mir ginn och den 28 Juni op d'Strooss fir eist Recht op en Daach iwwert dem Kapp. Jo. Äh, wat soll ech hei soen? Éischt Mee-Ried no éischt Mee-Ried, ëmmer erëm nei Pisten a Piste vun eis, wéi een d'Logementskris kéint behiewen. An Regierungen u Regierunge kommen a ginn, an d'Logementskris bleift bestoen, fir abordabel Loyeren fir massiv Investissementer an den ëffentleche Wunnengsbau an an de Besëtz vun ëffentleche Wunnengen, géint Spekulatioun mam Terrain a mat den Immobilien. An den 28 Juni drécke mer eis och aus fir de Schutz vun eisem Planéit. Ëmweltschutz a Klimaschutz ass a bleift den zentralen Enjeu. No GBL steet voll hannert de Klimaziler. Mee wee ween elo déi Klimaziler wëllt ëmsetzen, mee dee muss déi grouss Majoritéit vun de Leit mathuelen, soss geet et net. An dann däerf et eben net sinn, datt Klima an Ëmweltpolitik um Réck vun de schaffende Leit gemeet gëtt. Da geet et net méi op. An duerfir mussen d'Politiken an deem Beräich sozial gerecht sinn. An si mussen niewendrun och am Sozialdialog mat de Vertrieder vun de schaffende Leit, mat de Gewerkschaften gefouert ginn. Nëmmen esou kënne se e Succès sinn, haut méi wéi jee virdrun. A Kolleeginnen a Kolleegen, den 28 Juni sti mer och an fir d'Mënscherechter. Well et ass ganz schlëmm, wat hei geschitt. Et ass ganz schlëmm, wat hei geschitt mat der europäescher Direktiv zum Devoir de vigilance vun den Entreprisen. A wann d'Madame van der Leyen an hir Alliéierten elo an engem Omnibusprojet probéieren, déi esou laang erwaarten Direktiv komplett ze verwässeren, dann ass dat inakzeptabel. An eis Regierung, déi mécht do monter mat, an ënnert dem Virwand, wéi esou oft, vun der Simplification. maachen si elo eng komplett Dereguléierung vun de Mënscherechter an dem Klima an Ëmweltschutz. An och hei wiere mer eis dogéint, all zesummen, all geschlossen, all zesummen den 28 ze soen. A schlussendlech, Kolleeginnen a Kolleegen, gi mer ironescherweis den 28 Juni och manifestéiere fir eist Recht op d'Manifestéieren. Well nodeems den Här Gloden sech fir d'éischt emol mat den Heescherten ausernee gesat huet, geet en elo géint d'Manifestatiounsrecht vir. Ass dat elo haut d'Demokratie-Verständnis vun eiser Regierung? Mir wäerten eis demokratesch Grondrechter verteidegen do, an zwar bis zum Äussersten, a mir reechen hei der gesamter Zivilgesellschaft d'Hand, fir dee Match zesummen a geschlossen ze maachen. An dann, an da ganz zum Schluss, an et ginn nach ganz vill Grënn, fir op d'Strooss ze goen, mee wa mer den 28 Juni op d'Strooss ginn, da musse mer och erëm op d'Strooss goe fir eisen Index. Well op den Dag vun haut ass eng Tranche annoncéiert. An elo, Kolleeginnen a Kolleegen, kënnen mer eis awer voll op d'Gesouers astellen. Mir kënnen eis prett man. Elo geet et lass. Elo gëtt en erëm attackéiert. Dofir, an an aller Daitlechkeet, an haut wéi gëschter a wéi moar, d'Patten ewech vum Index! Kolleeginnen a Kolleegen, Dir hutt et verstanen, den 28 Juni gi mer fir eise Sozialstaat, fir eist Aarbechtsrecht op d'Strooss. Et wäert eng Kombinatioun ginn zwëschent dem 9 Oktober 73 an dem 16 Mee 2009. Den 9 Oktober 73, well mer astinn fir sozial an demokratesch fortschrëttlech Reformen, déi mer verlaangen, an 2009, well mer eis géint den Ofbau an den demokratesche Réckschrëtt stemmen. Mir ginn op d'Strooss fir dass eis Aarbechtsrecht no vir statt no hanne geet. Mir ginn op d'Strooss fir d'Aarbechtsbedingungen an d'Aarbechtszeite vun de schaffende Leit, eng gutt Gesondheet a Fräizäit och erméiglechen. Mir ginn och op d'Strooss fir all déi Leit, dat hunn ech nach net gesot, déi schaffend Leit, déi de Mindestloun verdingen oder just e bësse méi, well de Mindestloun muss ëm 10 Prozent an d'Lut goen. Mir ginn op d'Strooss fir eist ëffentlecht, solidarescht Pensiounswiesen. Mir ginn op d'Strooss fir eng méi gerecht Steierpolitik, fir den ëffentleche Wunnengsbau, deen endlech zur Prioritéit gëtt, fir méi Chancëgläichheet am Allgemengen, méi Gläichbehandlung an der Gesellschaft, souwuel am Bildungswiese wéi an der Santé, wéi zwësche Männer a Fraen, zwësche Résidenten a Frontalieren, all Form vun Diskriminatioun huet zu Lëtzebuerg näischt verluer, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir ginn op d'Strooss géint de Rietsextremismus, mir gi géint all reaktionär Ideologien, géint all identitär Beweegungen op d'Strooss, mir ginn op d'Strooss fir den offensive Klimaschutz, fir de Schutz vun eisen natierleche Ressourcen, mir ginn op d'Strooss fir de Respekt vun de Mënscherechter, vum Vëlkerrecht, fir d'Sécherung vum Fridden a géint de Krich. Mir ruffe jiddereen op, wierklech jiddereen, dee sech iergendswou mat dëse Fuerderungen identifizéiere kann, den 28 Juni mat der ganzer Famill an de Frënn dobäi ze sinn. Mir ruffen all Associatiounen, all Organisatiounen, all Beweegungen, all Mënsch, dee sech solidaresch mat deenen dote Fuerderunge weist, op, den 28 Juni dobäi ze sinn. Well mir sinn et alleguer, jiddereen eenzelne vun eis, déi den Ënnerscheed kënne maachen, haut an all eenzelnen Dag bis zum 28 Juni. An huelt och, Merci. An d'Isabelle huet et scho gesot, huelt wann ech giff deel un eiser Postkaartenaktioun, dass dat e groussen Erfolleg gëtt. Kolleeginnen a Kolleegen, Ech soen iech esou vill Merci fir är Gedold hei an der praller Sonn. Et kënnt elo op jiddereen eenzelne vun eis un, all zesummen op eis national Manifestatioun vum Front syndical. Vive déi schaffend Leit an déi Pensionéiert! Vive den éischte Mee! Vive d'Gewerkschaftsfront OGBL an LCGB!